Ыр кун пултӑр пурне те. Паян эпир сирӗнпе Муркаш тӑрӑхӗнчи ҫыравҫӑсен пултарулӑхӗпе паллашӑпӑр кӗскен тата Юрий Скворцов пултарулӑхӗ ҫинче уйрӑммӑн чарӑнса тӑрӑпӑр. Малтан эпӗ ҫакна каласа хӑварасшӑн. Ҫак тӑрӑхра пулса иртнӗ ӗҫсем вӑтӑ Шурча вӑрҫи, эсир ӗнтӗ пурте пӗлетӗр, чӑваш литературинче чи паллӑ романсенчен пӗринче сӑнарланнӑ. Вӑл Хветӗр уяр ҫырнӑ Шурча таврашӗнче дилоги. Ку дилоги икӗ пайран тӑрать. Пӗрремӗшӗ вӑл Танада, иккӗмӗшӗ Тарган. Уяр ҫак тӑрӑхра хӑй ҫуралман пулсан та вот ҫак вырӑнсем кунта пулса иртнӗ ӗҫсем ӑна темле сӑлтава пула питӗ кӑсӑклантарнӑ. Ку романри событисем ытларах Шуркасси тата Шурча ялӗсенче пулса иртеҫҫӗ. Чӑн пулнӑ событисем ӗнтӗ кунта Пинте сакӑрҫӗр хӗрхи иккӗмӗш ҫулхи ҫулта пулса иртнисем. Пӑлхавӗ хӑй, ҫав вӑхӑтра пурӑннӑ ҫынсем те пур. Василий Григорьев салтак. Историкӗсем ӑна пӑлхав ертӳҫисенчен пӗри теҫҫӗ. Хветӗр уярӑн палах вӑл урӑхларах сӑнар. Спиридон Михайлов тӗпчевҫӗн сӑнарӗ пур кунта. Сӑпай Ваҫук, Василий Сбоев. Урхас Кушкӑри иккӗмӗш пуп Иван Васильевич Золотницкий вӑл Николай Иванович Золотницкий чӗлхеҫӗн ашшӗ. Романра ӗнтӗ пӗтӗмӗшле ҫак тӑрӑхри чӑвашсен пурнӑҫӗ. Ну, тата анлӑрахпа пулсан, ҫав вӑхӑтри чӑвашсен пурнӑҫӗ. Мӗншӗн тесен вун тӑхӑрмӗш ӗмӗрти чӑвашсен ӗнтӗ вӑл вӑхӑтра пурин те пурнӑҫӗ хӗсӗнсе ҫитнӗ, чӑтма ҫук йывӑр пурнӑҫ пулнӑ. Чӑвашсен ун чухне ҫӗрне касса илме пуҫлаҫҫӗ патша указӗ тӑрӑх. Пусахласах тырӑ актараҫҫӗ, ҫӗр улми ларттараҫҫӗ. темиҫе тӗрлӗ куланайпа тертлентереҫҫӗ. Романра ӗнтӗ ҫак истори событисемсӗр пуҫсӑр ҫак тӑрӑхри йӑла-йӗрке куҫ умне тухса тӑрать унта чӳк тунисем, улах ларнисем, ҫӗр вӑрлани тата ыттисем те. Вот Ухтиван, Савтепи, Ивук, Яга Илле, Яр Илле хушаҫҫӗпе терӗ ҫак сӑнарсене эпир пурте питӗ лайӑх астӑватпӑр. Кунти вулакансене те, паллах, интереслентерет пулнӑ ҫак сӑнарсем чӑн пурнӑҫра пулман-и. Вот калӑпӑр ачасемпе ӗҫлес пулсан тӗрлӗ тӗпчев ӗҫӗсем те туса ирттерме пулать. Ну, ирттереҫҫӗ те пек туйӑнать Муркаш районӗсем. Калӑпӑр, Ухтиван ят ҫырӑнса юлнӑ истори докуменчӗсенче. Анчах та ҫакнашкал ҫын ҫак пӑлхава хутшӑнни паллӑ мар. Хветӗр Уярӑна вӑл чун-чун художник пулнӑ май ҫак тем вӑйлӑ сӑнар таран, вӑйлӑ сӑнар пек ӳкерсе кӑтартать. Вот вырӑнти халапсем калӑпӑр паянхи кун та вӗсем упранса юлнӑ. Мӗнлерех мӗн калаҫҫӗ ҫак событисем пирки? Вӑл та интереслӗ паллах питӗ уяр кӗнекипе танлаштарса, вот вуласа танлаштарса кӑсӑклӑ ӗҫ тума пулать. Муркаш тӑрӑхӗ вӑл тӗлӗнмелле илемлӗ, питӗ хӑйне евӗрлӗ вырӑн. Кунта чӑваш литературинче темиҫе паллӑ ҫыравҫӑ кун ҫути курнӑ. Чи малтанхи, малтанхи вӑл, паллах, Спиридон Михайлович Михайлов. Пин те сакӑр ҫӗр ҫирӗм пӗрре, пин те Сакӑр ҫул урлӑ пӗрмӗш ҫулсенче пурӑннӑ. Хӗрӗх ҫул ҫеҫ пурӑннӑ паллах, анчах чӑваш историйӗнче, чӑваш культуринче вӑл паллах унӑн пултарулӑхӗ питӗ пысӑк вырӑн йышӑнать. Янтуш псевдонимпа эпир пӗлетпӗр ӑна, Юнкӑпуҫ ялӗнче ҫуралнӑ вӑл. Пӗрремӗш чӑваш писателӗ тет вӑл хӑйне хӑй. Вӑл, вӑл чӑнах та тӗрӗс. Пӗрремӗш чӑваш этнографӗ, историкӗ. Вӑл чӑваш э, историне, йӑли-йӗркине анчах тӗпчемен, ҫармӑссене те тӗпченӗ. Ҫавӑнпа та ӑна ҫармӑс халӑхӗ те питӗ хисеплет. Паллах, Спиридон Михайловпа пирӗн уйрӑм лекци пулӗ, анчах та вот ҫакна палӑртса хӑвармалла. Вӑл хӑй вӑхӑтӗнче хӑйӗн статйисене Казанские губернские ведомости хаҫатра «Русский дневник», «Москвитянин» журналсенче пичетленӗ. Раҫҫейри географи обществи ӑна тунӑ ӗҫӗсене кура кӗмӗл медальпе наградӑланӑ. Малалайбер поэзи, проза тата драматургине уйрӑммӑн пӑхса тухасшӑн. Поэзири паллӑ ятсем, ҫак тӑрӑхра ҫуралнисем, вӗсем чи малтанах ӗнтӗ Андрей Петоки тата Михаил Ахмане. Андрей Петоки Ахмане ялӗнче Ҫуралнӑ пин те тӑвӑрҫӗр пиллӗкмӗш ҫулта. Тепӗр поэчӗ те, Михаил Ахманьев, ҫак ялтах ҫуралнӑ вӑл ӗнтӗ. Анчах та эпир ӑна питех пӗлмест. Пӗр литература картинче те халлӗхе унӑн ячӗ ҫук, ҫапах та вӑл, паллах, литература историне кӗме тивӗҫлӗ ят. Петухов, Петоки Андрей Трофимович, Пинте тӑвӑрҫӑр хӗрӗх иккӗмӗш ҫулта вӑрҫӑра пуҫне хунӑ. Питӗ интереслӗ ҫын пулнӑ вӑл. Ялӗнче пӗрремӗш колхоз председателӗ пулнӑ. Куйбышевра педагогика институчӗ пӗтернӗ, Мускавра кинематографи институтӗнче те вӗреннӗ. Чӑваш культуринче вӑл паллӑ ят паллах. Сунтал журнал редакторӗ пулнӑ вӑл. Писательсен союзне те пӗр-икӗ ҫул ертсе пынӑ вӗтӗр иккӗмӗш, вӗтӗр виҫҫӗмӗш ҫулсенче. Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑхӗсен институтӗнче кӑштах ӗҫленӗ. Нонче, паллах, вӑл институт урӑхла ятлӑ пулнӑ ун чухне. Поэт тата куҫаруҫӑ. Нарспи поэмӑна шӑпах вӑл пӗрремӗш куҫарнӑ. Пинте тӑхӑрҫӑр вӑтӑрпиллӗкмӗш ҫулта. Вӑтӑр ҫиччӗмӗш ҫулта ҫак кӗнеке, ҫак куҫару уйрӑмӑн кӗнеке тухнӑ. Пяток йышӑвӗсем пинте тӑкӑр ҫӗр ҫирӗммӗш ҫулсен вӗҫӗнче пичетлеме пуҫланӑ. Ҫеремейке, вунӑ ҫул, сӑвӑсемпе поэмӑсем, кӗнекисем пичетленнӗ. Киввипе ҫӗнни хирӗҫ тӑрӑв пирки нумай ҫырнӑ вӑл. Ҫӗнӗ формӑсем шыранӑ. Кунта ӗнтӗ тен ун пултарулӑхӗ кӑштах Владимир Маяковский пултарулӑхне те аса илтерет. Ҫапах та унӑн шыравӗсем хӑйле пулнӑ. Вот сире ҫакӑнта пӗр кӗнеке кӑтартасшӑн. Андрей Пятоки ятлӑ вӑл. Чӑваш патшалӑх гуманитари институтӗнче поэт ҫуралнӑранпа ҫур ҫул ҫитнӗ май конференци ирттернӗччӗ. Вот ҫакӑнта, ҫак конференци материалӗсем, мозаилӗсем, ана Андрей Петтокин ентешӗ Геннадий Анатольевич Дегтярев пухса хатӗрленӗ. Михаил Егорович Львов Ахмане псевдоним унӑн пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑр иккӗ, пин те икӗ пин те вун пиллӗкмӗш ҫулсенче пурӑннӑ. Вун улттӑрах, пин те тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх ҫиччӗмӗш ҫулта унӑн пӗрремӗш сӑвви пичетленнӗ. Унӑн кӗнеки те тухман ку таранччен. Ҫитмӗлмӗш ҫулсенче издательствӑра плана кӗртнӗскер кӗнеке эмшӗн кайран пичетленмен тата ал ҫырӑвӗ те ҫухалнӑ. Ҫӗпӗрте пурӑннӑ вӑл ӗмӗр тӑршшӗпе. Пултарулӑхӗ шел пулин те чӑваш литературин контекстне кӗреймен хӑй вӑхӑтӗнче. Вот ку чӑнласах ӗнтӗ таса лирика. Ахальтен мар вӑл унӑн юратнӑ поэчӗсем Фет, Тютчев, Блок, Гейне пулнӑ. Вот э, Ахмане пултарулӑхӗпе пултарулӑхӗ пирки эпир каллех ҫав Геннадий Анатольевич Дегтярев ӗҫӗсем тӑрӑх пӗлет пӗр тата ҫак кӗнекере истори чувашской литературы 20 века ятлӑ вӑл ҫитмӗлмӗш ҫулсенчи поэзине хакланӑ пайра тӗплӗнрех ҫак поэт пултарулӑхӗпе паллашма пултаратпӑр. Тӑван ялӗнче Андрей Пятокине кил-ҫурчӗ пулнӑ вырӑнта халалласа палӑк лартнӑ. Пысӑк уявсене пуҫланӑ чух вот эп пӗлнӗ тӑрӑх ял ҫыннисем ҫак палӑк умне чечек пырса хураҫҫӗ. Михаил Ахманин, паллах, ун пек Вырӑнӗ, паллӑ вырӑнӗ ҫук. Ялта унӑн тӑванӗсем шӑллӗн ҫемйи пурӑнать йӑпанланнӑ тӑрӑх. Ҫак икӗ балетпа ҫыхӑннӑ материалӗсем Москакасси шкулӗнче пур тата Муркашри тавра пӗлӳ музейӗнче пулмалла. Геннадий Анатольевич Дегтярев пирки тата темиҫе сӑмах каласа хӑварас килет. Вӑл Чӑваш патшалӑх гуманитар институтӗнче словарьсен секцине ертсе пырать. Чӑваш чӗлхин ӑнлантаруллӑ словарьне Кӑларас ӗҫе йӗркелесе пырать вӑл ҫичӗ тумпа палӑртнӑна кӑларма ку таранччен тӑватӑ том тухнӑ. Хӑй те вӑл пушӑ вӑхӑтра сӑвӑсем ҫырать. Куҫарать турккӑ чӗлхинчен тӳремӗн калӑпӑр вӑлнасем Хикмета куҫарнӑ. Вот ирӗксерех вырӑн ҫак тавралӑх пӗлтерӗшӗ пирки шухӑша каятӑн. Пӗр ялтанах виҫӗ сӑмах ӑсти тухни вӑл ӑнтӑртран мар тесе калас килет. Проза Прозаиксем Муркаш районӗнчи ҫуралнисем вӗсем Юрий Скворцов, Кузьма Байраш, Кӑтра Миша тата Александра Лазарева. Пайраш Садиков Кузьма Ильич пинде тӑхӑр ҫӗр ултӑ пинде тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫулсенче пурӑннӑ, Вускасси ялӗнче ҫуралнӑ. Професси унӑн ӗнтӗ врач-хирург пулнӑ вӑл. Вӑрҫӑра та пулнӑ. прозаик, драматург та пин те тӑхӑрҫӑх ҫирӗммӗш ҫулсенчех пичетленме пуҫлать. Ытларах, паллах, вӑл ӗнтӗ медицина ӗҫченӗсем пирки ҫырнӑ. Театрсенче унӑн чавса ҫывӑх та ҫыртма ҫук «Юлташсем», «Чӗри лайӑх» тата ытти хӑш-пӗр пьесисене лартнӑ. Наука статйисем те ҫырнӑ вӑл. Паллӑрах кӗнекесем, телейсӗр кунсем, лайӑх эмел. Вот медицинӑпа литературӑна ҫураҫтарма пултарни вӑл интереслӗ. Калӑпӑр, пирӗн чӑваш литературинче кунашкал танлаштарма Петр Осипов пултарулӑхӗ пур тата. Кӑтра Миша, Кудрявцев Ильин Михаил Ильич, пинте тӑхӑр ҫӗр вунпӗр, пинте тӑхӑр ҫӗр хӗрӗх тӑваттӑмӗш ҫулсенче пурӑннӑ. Хӗрӗх тӑваттӑмӗш ҫулта ӗнтӗ вӑл Аслӑ Отечественнӑй вӑрҫӑра пуҫне хунӑ. Тури банклӗнче ҫуралнӑ. Учитель пулса ӗҫленӗ, Чӑваш кӗнеке издательствинче редактор пулса ӗҫленӗ. Пин те тӑхӑрҫӗр вӑтӑрмӗш ҫулсенче пичетлеме пуҫланӑ. Сунтал журналта Канаш хаҫатра пичетленнӗ. Ӗнтӗ, паллах, хӑй вӑхӑтӗнче вӑл нумай пичетленмен. Вот Нумаях пулмасть икӗ пин те вун пӗрмӗш ҫулта Виталий Петрович Станьял тӑрӑшнипе тата унӑн студенчӗсем «Кӑтра Мишша суйласа илнисем» ятлӑ кӗнеке пичетленнӗ. Кунта унӑн эткерӗ, ҫак авторӑн эткерӗ, проза та, поэзи те, драматурги те май пур таран пуҫтарса кӑларнӑ вӗсем. Лазарева Александра Назаровна пин те тӑхӑр ҫӗр вун ҫиччӗ, пин те тӑхӑр ҫӗр ҫитмӗл саккӑрмӗш ҫулсенче пурӑннӑ. Куна эпир пӗлетпӗр Леонид Агаковӑн мӑшӑрӗ пулнӑ вӑл. Тури Тӑмлайра ҫуралнӑ. Пин те тӑхӑр ҫӗр вӑтӑрмӗш ҫулсен вӗҫӗнче Сунтал журналта пичетленме пуҫлать. Хӗрӗхмӗш ҫулта унӑн пирвайхи юрату калавӗ пичетленнӗ. Ҫак калав пичетленнӗ хыҫҫӑн ҫак ята ӗнтӗ чӑваш литературинче пӗлме пуҫлаҫҫӗ. Чӑваш хӗрарӑмӗн шӑпи ытларах унӑн пултарулӑхӗнче уҫӑлать. Ачасем валли вӑл нумай ҫырнӑ. Мустай Карима, Виктор Розова тата ыттисене куҫарнӑ. Вӑт каласа хӑварас пулать, утмӑлмӗш ҫитмӗлмӗш ҫулсенче пирӗн писательсем чылай произведени вырӑс писательсене, ют ҫӗршыв ҫыравҫисене те чӑвашла куҫарнӑ. Ҫап тапхӑр пулнӑ вӑл. Лазарь Внебер чипер Анна санӑн ҫитмӗл тус кӗнекисене те пурте астӑватпӑр. Григорьев Иван Григорьевич пинте тӑвӑрҫӑр ҫирӗм тӑватӑ пинте тӑвӑрҫӑр сакӑр вуннӑ. Сывпа ялӗнче ҫуралнӑ. Парти должноҫӗсенче ӗҫленӗ вӑл Чӑваш кӗнеке издательствинче техредактор пулса ӗҫленӗ «Ялав» журналта «Коммунизм ялавӗ» хаҫатра. Ҫуллахи кунсем повесть пӗрремӗш пысӑк произведени унӑн. Пултарулӑхӗ тата Григорьевӑн журналистикӑра та палӑрнӑ. Кӗнекисем сахалах мар. Виҫҫӗмӗш шӑматкун Пурнӑҫ таппи, Сехет ҫаплашакан, Ҫӑлтӑрпа ҫӑлтӑр калаҫать. Хумсем пӗрлешмеҫҫӗ. Вырӑсла тата Осенний букет текен кӗнеке те пичетленнӗ унӑн. Куҫаруҫӑ та пулнӑ. Юрий Скворцов, вӑл чӑваш прозин тӳпи, эпир каярах уйрӑммӑн ун пирки калаҫӑвӑр драматурги Ржанов Василий Тимофеевич пин те тӑхӑрҫӗр вун пиллӗк икӗ пин те тӑхӑрмӗш ҫулсенче пурӑннӑ вӑл ҫӗр ҫула кӑштах ҫеҫ ҫитеймен вӑрманкасси шашкар ялӗнче ҫуралнӑ вӑрҫӑра пулнӑ Питӗ нумай вӗреннӗ ҫын пулнӑ вӑл. Ленинградри театр институтӗнче вӗреннӗ, Мускавра Горький ячӗллӗ литература институтӗнче вӗреннӗ. Чӑваш культуришӗн питӗ нумай тӑрӑшнӑ вӑл. Тӗрлӗ пысӑк должноҫсенче ӗҫленӗ пулсан та литература пирки нихӑҫан та манса кайман. Вунултӑ ҫулта пӗрремӗш хут республикӑри хаҫатсенче пичетлеме пуҫланӑ та ҫине ҫинех яланах пичетлеме тӑрӑшнӑ. Ун саккӑрта вӑл пӗрремӗш хут «Крестьянская газета» текен хаҫатра ВКПБ тӗп комитечӗн хаҫатӗнче пичетленет. Пӗр пайлӑ пьесӑсем пур унӑн. Чи паллӑ произведение, паллах, Энтип драма, 1900 хӗрӗх тӑхӑрмӗш ҫул. Вот э, ку драмин шӑпи питӗ интереслӗ. Унӑн питӗ нумай редакци пулнӑ, э, унпа та редакциччӗ пулмалла. Ӑна тӗрлӗ вӑхӑтра ятне те улӑштарса пӑхнӑ, сюжетне те улӑштарнӑ. Ҫапах та вот э, литературӑна, литература историне ку произведение яланлӑха кӗрсе вырнаҫнӑ. Литература тӗпчевҫи те пур Муркаш тӑрӑхӗнчен. Вӑл Владимиров Евстафий Владимирович пин те тӑхӑрҫӗр ҫирӗм иккӗ, пин те тӑхӑрҫӗр тӑхӑрӑн саккӑрмӗш ҫулсенче пурӑннӑ. Филологи ӑслӑлӑхӗсен докторӗ Актай ялӗнче ҫуралнӑ. Чӑваш патшалӑх педагогика институтне пӗтернӗ. Кайран ҫак институтра ӗҫленӗ. Чӑваш патшалӑх университетӗнче ӗҫленӗ. Ытларах ӗнтӗ вӑл наци литературисен хӑйне евӗрлӗхне тишкернӗ тата литературӑсен, тӗрлӗ литературӑсен хутшӑнӑвне пӑхса тухнӑ. Хӑй чӑвашла Лев Толстойӑн Короленко калавӗсене куҫарнӑ. Межнациональные связи чувашской литературы, В русле времени, Зодче братство литератур, Обретение традиций тата ытти кӗнекесем пурӑннӑ. Журналистсене те асӑнса хӑвармалла пулӗ. Вот э, Муркаш тӑрӑхӗнчен Данилов Анатолий Порфирьевич, пӗрремӗш май выселки, Крысин Павел Афиногенович, Пӑсӑрман ялӗ, Прокопьев Олег Иванович Ваҫкасси э, тухнӑ. Кашнин пултарулӑхӗ уйрӑлса тӑрать. Анатолий Данилов пултарулӑхӗ вӗрентӳ тата тӗпчев ӗҫӗпе ытларах ҫыхӑннӑ. Калавсен кӗнеки те пур унӑн «Атте пӗҫернӗ ҫӑкӑр» ятлӑ, куҫарусем те. Павел Крысин кулӑшла калавсемпе тата фельетонсемпе палӑрнӑ. Олег Прокопьевӑн республикӑри телевиденипе радиора, хаҫат-журналта хӑйӗн уйрӑм сасси пур. Юлашки ҫулсенче вӑл поэт пек те палӑрчӗ. Сӑввисене палах ӗнтӗ вӑл ҫамрӑк чухнех ҫырнӑ, «Пионер сасси» хаҫатра хӑй вӑхӑтӗнчех пичетленнӗ. Икӗ пин те саккӑрмӗш ҫулта унӑн «Шыв ҫинчи сар хӗвел» ҫутипе кӗнеки пичетленсе тухрӗ. Актриса поэт та пур ку тӑрӑхран Нина Изидеркина, Ильина, Изидерка ялӗнчен. Унӑн сӑввисемпе вара сахал мар юрӑ ҫырнӑ. Юрий Кудаков, Сергей Павлов тата ыттисем те эпир пурте пӗлетпӗр вун юрӑсене. Пури юрату, юрату ташши, сивӗ мана ӑшӑт тата ыттисем те. Вот пӗр-ик сӑмахпа каласан ӗнтӗ Муркаш районӗнчи ҫыравҫӑсен литературинче тӑван ен историйӗпе тата фольклорӗпе ҫыхӑну питех те ҫирӗп. Поэзире вара лирика, кӑмӑл-туйӑм мала тухать. Вот кунта каллех кашни уйрӑм вырӑн кашни уйрӑм тӑрӑх пӗлтерӗшӗ пирки шухӑша каятӑн. Вот Юрий Скворцовӑн Уках хурӑнӗн повеҫӗнчен ман пӗр сыпӑк вуласа парас килет. Чӑнах та-ҫке, ҫак тавралӑх мар-и-ха ҫав ҫынсене ӳт-пӳ, юн, сӑнар параканни? Ҫак тавралӑхра ҫуралмалла-ҫке пӗртен-пӗр шӑп та шай ҫак тавралӑх кӑмӑллӗ ҫын – Сӗткенне те вӑл илет ҫак ҫӗртен шывран, ҫак йывӑҫ ӳсен-тӑран ҫимӗҫӗсенчен илет. Чунне-чӗмне те ҫакӑнтанах илет. Кайӑк юррисенчен, шевле чӳхенӗсенчен, чечек тусанӗнчен. Вот Юрий Скворцов чӑнласах хӑйӗн тӑван тӑрӑхне ҫав тери юратнӑ. Вот малалла эпир унӑн пултарулӑхне пӑхса тухӑпӑр. Чӑваш литературинчи чи паллӑ ятсенчен пӗри чӑваш прозин тӳпи. Вот ҫакна ӗнтӗ хӑй вӑхӑтӗнче унӑн пултарулӑхне тивӗҫлипе хак паман. Пин тӑвӑрҫӑр тӑхӑрвуннӑмӗш ҫулсем иртсен ҫеҫ ӑна чӑваш литературинче унӑн вырӑнӗпе пӗлтерӗшӗ еплерех пысӑк пулнине ӑнланса илме пуҫлаҫҫӗ. Ҫак Юрий Михайлович Артемьев кӗнекинче чун тӳпере ҫич ҫӑлтӑр. Унта пирӗн чӑваш литературинче ҫичӗ паллӑ ят пирки вӑл ҫырать. Ҫак ҫичӗ паллӑ ят хушшинче Юрий Скворцов, э, Юрий Скворцов ячӗ те пур. Тата ӗнтӗ манӑн Хветӗр уяр сӑмахӗсене сире вуласа парас килет. Хӑй вӑхӑтӗнче вӑл ялав журналта статья пичетленчӗ. Пӗр анкета ҫинчен сӑмах хускатнӑ май. Вӑл ҫакӑнтан цитата. Ҫӗр чӑмӑрӗ ҫинчен юлашки чӑваш ҫухаличчен вуламалӑх ҫырнӑ произведенисем пур-и пирӗн? Хӑнехиех хуравлать вӑл. Вилӗмсӗр Нарспи, Тилли юррисем, Игнатий Ивановӑн чӑваш халӑх ывӑлӗ Юрий Скворцов ҫырнисем. Урӑхла каласан, Юрий Скворцов пултарулӑхне вулакансем те, ҫыракансем те, тӗпчевҫӗсем те чӑн литературӑн чӑн тӳпинче кураҫҫӗ. Тата тепӗр Цитатӑпе паллаштарасшӑн эпӗ Геннадий Айхи хаклавӗ. Ҫамрӑк чухне Геннадий Айхипе Юрий Скворцов туслӑ пулнӑ, каярах та ҫыхӑну ҫухатман. Вот Геннадий Айхи унӑн пултарулӑхне мӗнле хаклать.

Юрий Скворцов пин те тӑхӑрҫӗр вӑтӑр пӗрремӗш ҫулхи январӗн вуннӑмӗшӗнче Муркаш районӗнчи Хурӑнкасси ялӗнче ҫуралнӑ. Литературӑра эпирте пӗр дата та тӗл пулатпӑр хӑш-пӗр чухне пин те тӑхӑрҫӗр вӑтӑр иккӗмӗш ҫулхи январӗн вун пӗрмӗшӗ тенскер. Тӗрӗс дата вӑл вӑтӑр пӗрремӗш ҫул. Ҫак вӑтӑр иккӗмӗш ҫул тени Юрий Скворцовӑн хӑйӗн пӗр анкетинче те тӗл пулать, тӗл пулать-ха вӑл. Вот эпир ӗнтӗ сӑлтавне пӗлместпӗр. Мӗншӗн ҫак анкетӑра Юрий Скворцов хӑйне вытӑр ҫулта ҫуралнӑ тесе палӑртать. Вӑл ҫав тери чӑнлӑха юратнӑ ҫын пулнӑ. Ну, эп пӗлнӗ тӑрӑх вӑтӑрмӗш ҫулсенче ҫуралнӑ ҫынсен нумайӑшӗ ҫак ҫуралнӑ кунӗсемпе кӑшт арпаштарни пулнӑ. Темле сӑлтавсем пулнӑ ӗнтӗ хӑй вӑхӑтӗнче. Хурӑнкасси ялӗ каласа хӑвармалла ӗнтӗ тӗрлӗ вӑхӑтра вӑл пӗр вӑхӑт Элӗк районне те кӗнӗ, пӗр вӑхӑт Шупашкар районне те кӗнӗ вӑл. Кирек епле пулсан та Юрий Скворцов пултарулӑхӗ ҫак районсемшӗн ҫеҫ мар, пӗтӗм чӑваш литературишӗн пӗлтерӗшлӗ. Пурӑннӑ чух унӑн вунӑ кӗнеке пичетленнӗ, тӑхӑр чӑвашла, пӗрре вырӑсла. Пӗрремӗш кӗнеки ҫурхи салам. Вӑл пин те тӑхӑрҫӗр аллӑ саккӑрмӗш ҫулта пичетленнӗ. Ку вӑл сӑвӑсен кӗнеки. Малтан вӑл сӑвӑҫ пулма шухӑшланӑ. Чылай сӑвӑсем ҫырнӑ. Унӑн сӑввисемпе пӗр ҫирӗме яхӑн юрӑ та кӗвеленӗ паллӑ композиторсемпе Григорий Хирбю, Аверий Токарев, Юрий Петров тата ыттисем те. Вот пирӗн яла пырса кӗрсен текен юрӑ пур унӑн, ӑна Чӑваш радиора пӗр вӑхӑт передача та пурччӗ ҫавнашкал ятли. Вот халӗ пӗлместӗп. Юрий Скворцов вӑл калӑ ӗрмӗрне поэт пулнӑ, куҫаруҫӑ та пулнӑ. Ыттисем пекех куҫарнӑ те вӑл вӑхӑтра. Сӑвӑла юмахсем те ҫырнӑ, журналист пулнӑ. Чӑваш кӗнеке издательствинче редактор пулса ӗҫленӗ. Очерксемре тензисем те пур унӑн. Ҫамрӑк авторсене вӑл яланах пулӑшма тӑрӑшнӑ. Василий Эндип поэт ӗнтӗ хӑй ҫӗре кӗричченех асӑнса пурӑнатчӗ. Юрий Скворцов ман пирки ялав журналта ырласа пӗр пӗр предложени ҫырчӗ тесе ҫавӑ мана питӗ хавхалантарчӗ хама пурнӑҫра тесе. Юрий Скворцов архивӗ Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑх институчӗн архивӗнче упранать. Вот унта алҫырӑвӗсем хушшинче тӑван тавралӑхӑн, тӑван тӑрӑхра пуҫтарнӑ фольклор материалӗ нумай. Вӑл ман шутпа пуриншӗн интереслӗ. Унта юмахсем те пур. Унта топоним Михалабӗсем, ваттисен сӑмахӗсем, вырӑнти калаҫӑва ҫыра ҫыра илнӗ вӑл вӑл ку та хӑй те питӗ интереслӗ ӳсен-тӑрансемпе чӗрчунсен вырӑсла чӑвашла ячӗсем тем те пур ҫак пуянлӑх вӑл чӑваш халӑх пултарулӑхӗ текен ярӑмпа тухакан кӗнекесенче хӑш-пӗр тӗслӗхӗсем пичетленнӗ вӑт астӑватӑр пулсан топоним михалапӗсем тухрӗҫ пирӗн томсем ваттисен сӑмахӗсем Чӑвашла вун виҫӗ том тухнӑччӗ пичетленсе. Ҫав томсене Юрий Скворцов пухнӑ материалсем кӗнӗ. Унӑн пултарулӑхӗнче ҫак тӑван тавралӑх, унта пулса иртнӗ ӗҫсем, хӑйӗн пурнӑҫӗнчи самантсем чылай ӳкерӗннӗ. Вот автобиографисем теҫҫӗ-ха ӗнтӗ кун пирки. Паллах, ҫыравҫӑ вӗсене илемлетсе кӑтартать, тарӑнлатса кӑтартать. Акӑ калӑпӑр, ашшӗпе амӑшӗ уйрӑлсан Ачисем ӗнтӗ иккӗшӗ ашшӗпе юлаҫҫӗ, иккӗшӗ амӑшӗпе. Ама ҫурипе пурӑнма лекет ӗнтӗ Скворцовӑн. Ҫак ама ҫури сӑнарӗ унӑн темиҫе калавра та тӗл пулать. Венерпа Рена, ама ҫури калавӗ пурӑн. Кино ӳкернӗччӗ-ха нумай пулмасть Карсаков студенчӗ, Карсаков студенчӗ студентсем Ама ҫури ятлӑ кино. Хӗрлӗ мӑкӑнь повеҫре те пур ама ҫури сӑнарӗ. Вот ун ҫитӳ ҫултан ӗнтӗ ашшӗ-амӑшӗпе ашшӗпе-амӑшӗ пӗрлешеҫҫӗ. Ашшӗне амӑшӗ пытарать. Юрий Аркадий пиччӗшпе ҫав вӑхӑтра Патӑрьел районӗнчи Первомайскине куҫса каҫҫӗ. Ашшӗ ӗнтӗ унӑн парти енӗпе чылай пысӑк должноҫсем должностьсенче ӗҫленӗ. Ҫавӑн чухне шӑпах вӗсем Геннадий Айхипе паллашаҫҫӗ. Э, ҫыру урлӑ Геннадий Айхи пӗрремӗш ун патне хӑй ун чухне Лисин ҫыру ҫырсарать те вара вӗсем ҫыру тӑрӑх пултарулӑх пирки хӑйсен пултарулӑх пирки калаҫма пуҫлаҫҫӗ, пӗр-пӗрин сӑввисене ҫутса яваҫҫӗ. Ку ҫырусем те пирӗн институт архивӗнче упранаҫҫӗ. Паллах, тишкерме вӗсене питӗ интереслӗ. Хӗрлӗ мӑкӑнь повеҫре Скворцовӑн хӑй практикӑра пулнӑ самантсем ӳкерӗнсе юлнӑ. Вӑл пӗлетпӗр ӗнтӗ Чӑваш патшалӑх педагогика институтӗнче вӗреннӗ. Вӑл вӑхӑтра Ӑрчево ятлӑ пулнӑ вӑл. Малтан вӑл Хусанти авиаци институтне вӗренме кӗнӗ-ха ӗнтӗ шкул пӗтернӗ хыҫҫӑн. Анчах та ҫур ҫул вӗренсен ӑнланса илет вӑл ҫак инженер пуласси унӑн ӗҫ мар иккенне. Вара тепӗр ҫулхине Чӑваш патшалӑх педагогика институтне вӗренме кӗрет. Пушмак йӗрӗ калавра ҫав Атӑ-пушмак мастерскойӗнче вӑл ӗҫлесе курнӑ хӑй те ҫав вӑхӑт тапхӑрти пулӑмсем, ҫав тапхӑрти ӗҫсем сӑнарланнӑ. Уках хурне пин те тӑвӑрҫӑра саккӑрмӗш ҫулхи повесть вӑл. Прототипӗ унӑн мӑшӑрӗн Зоя Александровнӑн аппӑшӗ Укахви. Коля прототипӗ Николай Лукич Яковлев художник. Николай Лукич Яковлев хӑй вӑхӑтӗнче Панклире музей уҫнӑччӗ. Вот ҫавӑнта материалсем упранаҫҫӗ. фотографисем, сӑнӳкерчӗксем те пур унта. Вот паянхи кун ку музей пирки эпӗ тӗплӗн пӗлместӗп. Муркаш районӗн хаҫатӗнче хӑй вӑхӑтӗнче Николай Лукичӑн темиҫе материал та пичетлерӗ вӑл такӑ манӑн пӗр хаҫачӗ пур. Ҫӗнтерӳ ялавӗ тӑхӑрмӑн тӑхӑрмӗш ҫулхи мартӑн вун пӗрмӗшӗ вот ҫакӑнта. Ҫакӑнти фотографисем, кунти прототипсем пирки интереслӗ каласа панӑ Николай Лукич. Каларӑм ӗнтӗ, Муркаш тӑрӑхӗ вӑл питӗ илемлӗ вырӑн. Вот Хурӑнкасси хӑй те ҫав темле асамлӑ вырӑн пек туйӑнать. Сӑваплӑ вут-повесть пин те тӑхӑрҫӗр утмӑл иккӗ-утмӑл виҫҫӗмӗш ҫулсенче ҫырнӑна вӑл тӗнче шайӗнчи шедевр. Шел пулин те ӗнтӗ ӑна вырӑсла куҫарман. Вот шӑпах ҫак произведенире Юрий Скворцов ҫырса илнӗ таврал халапӗсем, ваттисен сӑмахӗсем чылай-чылай вырнаҫнӑ. Авалхи кӗнекесене, ашмарин словарӗсене, Библи вӑл питӗ тимлӗ вуланӑ тет ҫав повеҫе ҫырнӑ вӑхӑтра. Чӗлхи ытармалла мар питӗ илемлӗ. Вун саккӑрмӗш ӗмӗрти чӑваш ялӗ кунта сӑнарланнӑ. Вот Каҫлика Варя, калӑпӑр, ҫав мӗнле пулса кайнӑҫан пирки ӑнлантарса парать. Ял ачисене хӑй вӑхӑтӗнче ҫипура килет тесе хӑратнӑ тет. Вот вӑл Сибура та пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Каҫлика Юрий Скворцов ӗнтӗ повеҫӗ тӑрӑх вӑл, унӑн тӑванӗ пулнӑ, Евлен, ҫак каҫликан мӑнукӗ. Евлен Пугачев атаманӗсенчен пӗри пулнӑ тет. Вот вара Скворцовсен хӑйсен ҫавнашкал ӗнтӗ хӑйсен халап пулнӑ хӑйсен тӑрӑхӗнче. Вӗсен йӑхне пӑкача тесе чӗннӗ тет, лашисене те пӑкача тесе чӗннӗ тет. Паллӑ мар-ха ӗнтӗ, пулнӑ-и Евлен текен ҫын е ҫук, анчах та вот вӑл питӗ вӑйлӑ сӑнар пулса тухнӑ унӑн. Саиде ырри пур, тет Хурӑнкасси таврашӗнче. Шел пулин те ӗнтӗ ӑна халь астумаҫҫӗ ӑҫта вӑл вырӑнӗ, ҫав вырӑн никам та пӗлмест. Кӑштах ҫак повеҫре Пакӑш ялӗн историйӗ те пур. Хӑй вӑхӑтӗнче унта питӗ хӑюллӑ ҫынсем пурӑннӑ тет. Евлен ывӑлӗ Сариле ҫак ялтан инҫех мар, вӑл ҫирӗм ҫул иртсен ӗнтӗ ашшӗ-амӑшӗ вилсен таврӑнать те Ҫак пӗр хурӑн ращинче амӑшнене Саиднене пытарнӑ тӗле вара Матьян ятлӑ юлташне хӑварать. Ҫавӑнтан ӗнтӗ хурӑнкасси никӗсленет. Ҫакнашкал ӗнтӗ топоними халапӗсем те кунта ку повеҫре пир куратпӑр. Евленпе Сайте повесть пуҫламӑшӗнче вун саккӑрта тата вун ҫиччӗре. Кунта ӗнтӗ Нарспипе Сетнер топосӗ тейӗпӗр. Ку произведени пирки тӗнче литературине тухма тивӗҫлӗ произведени теҫҫӗ. Енчен те паллах ӗнтӗ вырӑсла е урӑх чӗлхене куҫарнӑ пулсан. Икипин те пӗрремӗш ҫулта Сваплӑ Буттырх Чӑваш патшалӑх ҫамрӑксен театрӗ спектакль лартнӑччӗ унӑн режиссерӗ Вячеслав Оринов инсценировка авторӗ Николай Сидоров. Сурӑм хӗрӗ произведени тӑрӑх Вячеслав Корсаков кино ӳкернӗ. Вӗсем ӗнтӗ ҫав вӑхӑт ҫав тӑрӑха кайса пурӑннӑ. Тӗп рольне унта Ирина Верьялова вылянӑ. Саня прототипӗ прозаик хӑй темелле ӗнтӗ. вот ҫак паҫӑр асӑнтӑм чӑваш прозин пысӑкости текен кӗнекене юрий скворцов сакӑрвуннӑ ҫул тултарнӑ чухне чӑваш патшалӑх гуманитари институтӗнче конференци ирттернӗччӗ вот ҫакӑнта тӗпчевҫӗсем искусство ҫыннисем режиссерсем художниксем тата ӗнтӗ паллах юрий скворцов пултарулӑхне юратакансем пухӑнса калаҫнӑччӗ. Юрий Скворцов пултарулӑхӑн пӗлтерӗшӗ пирки, унӑн хайлавӗсен хӑйне евӗрлӗхӗ пирки. Ҫак кӗнекере фотографисем те пур. Вот кунта хӑш-пӗр фотографисем пӗрремӗш хут пичетленнӗ вӗсем. Кунта ашшӗ-амӑшӗ Хурӑнкассинчи кил вырӑнӗ. Халь унта ӗнтӗ Юрий Скворцовӑн йӑмӑкӗн ачисем пурӑнаҫҫӗ. Кунта шкулта вӗренчӗкни фотографисем Василий Игнатьевпа туслӑ пулнӑ вӗсемпе университетра. Кунта вӑл нумай фотографи панӑччӗ. Тата ытти сӑнӳкерчӗксем те пур. Юрий Скворцов эткерне упраса хӑварас тӗлӗшпе ӗнтӗ паллах унӑн пиччӗшӗ Аркадий Ларионович Скворцов нумай тӑрӑшать. Вӑл халӗ тӑхӑрӑн пилӗк ҫул тултарать кӗҫех. Нумай пулмасть ҫӗнӗ кӗнеке пухса кӑларчӗ вӑл «Сурӑм шывӗ юхать» ятлӑ. пӗчӗк кӗнеке, сӑвӑсен кӗнеки, эпин те ҫирӗмме кӗмӗш ҫулта тухрӗ. Кунта ҫак ҫурхи салам кӗнекере пичетленнӗ сӑвӑсемле тата архивра ку таранччен пичетленмен сӑвӑсем те кун ҫути курнӑ. Ӗнтӗ кӗскен каласан, Юрий Скворцов хӗрӗ хултӑ ҫул ҫеҫ пурӑннӑ пулсан та унӑн хайлавӗсем чӑваш литературине ӗмӗрлӗхе ӗмӗрӗхе юлнӑ. Пысӑк тав.